קאפונער, איך וויל צוריק גיין צו דעם וואס מען האט פריער גערעדט פון רעבן, וואס וויל סך הכל דער רבי? וואס איז דער רבי אזוי פארשעמט? וואס וויל סך הכל? דער רבי נעמט מענטשן, בחורים, יונגעלייט, וואס גארנישט רעדט שוין נישט צו זיי, און דער רבי האט א שפראך צו זיי, ביסט א מענטש דא אויף די וועלט, וויין, דארפסט נישט אוועקלייגן די וועלט, לאז די וועלט דא, נעם אריין דעם אייבערשטן אין די וועלט, דאס איז יום טוב סוכות, מוהרא ש האט געזאגט, דער רבי האט געזאגט, מיין זאך איז ראש השנה, רבי נתן האט געזאגט, מיין זאך איז יום הקדוש, ווייל רבי נתן איז געווען א, אלץ איז געווען ביי אים דן זאל ער כף זכות יעדן איינעם, אפילו די, אפילו די ערגסטע מענטש טרעפן פון אים א זכות און דן ער כף זכות, די אייבערשטער איז מוחל, מוהרא ש האט געזאגט מיין זאך איז סוכות, וואס איז סוכות? א מצוה. וואס איז די מצוה פון סוכה? אינטערעסאנטע מצוה. וואס איז די מצוה? עסן אין די סוכה און שלאפן אין די סוכה. און שפאצירן אין די סוכה שטייט אין שולחן ערוך. וואס איז די מצוה פון סוכה? איך וויל זיך אויסטון יעצט פון די וועלט, איך וויל ווערן א מלאך. קענסט נישט מקיים זיין מצוות סוכה. אויב דו ווילסט זיין א ערליכע איד מוזטו עסן. קום אריין אין די סוכה און עס א פיינע סעודה. קום אין די סוכה און שלאף. אה, ווייסט, שלאפן, שלאפן איז א גשמיות'דיגע זאך. שלאף אין די סוכה, טייטש ווי כענתה דירי, פונקט ווי אין די דירה איז איש ואשתו, טייטש ווי כענתה דירי, דאס שטייט אין הלכה, יא, איש ואשתו, דאס איז מיין ראשע זאך געווען, אריינברענגען אין אונז אז מען קען זיין אן ערליכע איד, זיין דא אויף די וועלט, זיין א מענטש מיט א הויז, מיט א קאר, מיט א ביזנעס, מיט אלע גוטע זאכן, מיט די אייבערשטער, איך האב א קליינע משניות אין מיין טאש. כ'האב א קליינע חימוש, ס'פרי, איך גיי אין שול דאווענען שחרית, איך דארף אנהייבן אבער סדר זיין, איך דארף יעצט ענדיגן ודות הברכו ווייל זונטאג הייבט מען אן בראשית, און אז מ'טוט עס יעדן טאג אביסעלע, זונטאג ביז שני, מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, אלע ישועות, אלע ברכות ליגן אין חימוש, מ'קען אריינכאפן, אריינכאפן דא, דא, דא, דא, אביסעלע, אביסעלע, כאפ אריין, איך לערן אביסל חימוש יעדן טאג, איך זאג אביסל תהלים יעדן טאג. איז אונז שטיי מיר יעצט פאר די הייליגע יום טוב סוכות, סוכה קומט ווייזן פאר א מענטש אז דער אייבערשטער איז דא, דער אייבערשטער איז אין דיין לעבן, אין דיין גשמיות'דיגע לעבן, דו עסט, עס אין די סוכה, עס מיטן אייבערשטן, דו שלאפסט, שלאף מיטן אייבערשטן, ליין קרישמע פאר דו גייסט שלאפן, ליין קרישמע פאר דו גייסט שלאפן, גרייט דיך אן נעגל וואסער פאר דו גייסט שלאפן. צופרי שטייסטו אויף, גיסט אפ נעגל וואסער. מען לאזט דיך שלאפן. קיינט נישט געהייסן זאלסט אוועק געבן דיין שלאף, קיינט נישט געהייסן זאלסט אוועק געבן דיין עסן. פארקערט, עס און שלאף, אבער מיט די אייבישטער. מיט די אייבישטער. דאס איז די שענסטע זאך. יעדע זאך. וואס דארפסטו היינט, וואס ווילסטו היינט ערלעדיגן? גייסטו איינקויפן? גייסט שאפינג? אקעי פיין, איך הייב מיין ווייב, איך דארף גיין איינקויפן פאר יום טוב. מיט די אייבערשטער האב איך נישט אויפרעגן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן א גאנצע צייט שטילערהייט, רבונו של עולם, איך גיי מיך אויפרעגן, העלף מיך איך זאל מיך נישט אויפרעגן, העלף מיך איך זאל האבן שכל, וואס דארף איך שרייען? און אויף וועם גיי איך שרייען?